دوستو سب تو پہلے میں تو یہ دسائی ونجا کہ جغرافیائی حساب دے نال جڑے علاقے دے وچ لوگ رہندے ہیں ان دے اتھاں اتھاں مختلف ناں ہیں جیویں کہ بہاول پور دے وچ یکوں بہاول پوری بولی آکھا ویندا ہا یا ریاستی بولی آکھا ویندا ہا روہی چولستان دے وچ بھی یکوں چولستانی بولی آکھا ویندا ہا یا ریاستی بولی آکھا ویندا ہا جیویں جیویں یہ اڑتے ٹری ہے تاں جیویں اچ شریف ہے تاں اتھاں یکوں اچوی بولی دا ناں ڈتا گیا دوستو اتھاں اوکوں اچ شریف دے نال نسبت ڈے کے اتھاں ایکوں اچ وی بولی آکھا گیے۔ دوستو ایویں آلی کار جیڑھے ویلے ملتان پجے تاں ملتان دے وچ چونکہ ایکوں ملتان دے نال مج ریلیٹ کیتا گے تاں اتھاں ایکوں آکھا گے کہ اے ملتانی بولی ہے۔ اتھاں ملتان دے وچ آ کے ایندا ناں ملتانی بولی تھی گے۔ دوستو اے سلسلہ ایویں اگوں تے چلدا آیا تے جیڑھے ویلے اے اگوں تے آ کے جیڑھے ڈیرے آلے پاسے آئیے اتھاں ایکوں ڈیروی بولی آکھا گیے۔ اتھاں ایندی ݙو ڈیراں نال نسبت ہئی، ڈیرہ اسمعیل خان ایݙو ڈیرہ غازی خان۔ اتھاں دے وچ رہݨ آلے جیڑھے لوگ ہین تاں انہاں کوں انہاں نے ڈیروی بولی دا ناں ݙتا ڳئے۔ دوستو ساݙے جیڑھے تل وطنی ہین اتھوں دے مقامی لوگ ہین اتھاں ایکوں جٹوی بولی آکھا ڳئے یعنی جٹاں دی زبان آکھا ڳئے۔ چانگلی زبان وی آکھا ڳئے۔ تھلوچی زبان وی آکھا ڳئے کیونکہ اساں تھل دے وچ رہندے ہاسے جیڑھے اتھاں تھل تے بولݨ آلاں دی کو تھلوچی زبان دا وی ناں ڈتا گیا ہے۔ دوستو جیڑھے ویلے اساں اتھاں بیٹھے ہوندے ہاسے تے اتھو سندھ آلے پاسے جیڑھے ساڈے سرائیکی دوست ہن یا جیڑھے سرائیکی علاقیاں دے وچ لوگ سرائیکی الویندے ہن تاں اتھاں اساں اتھو آدے ہاسے اے لاندھے دی بولی ہے۔ لاندھا چونکہ مغرب آلے پاسے سورج لاندھا پیا ہوندے غروب تھیندا پیا ہوندے تاں اتھوں بہہ کے اساں یاد ہیاسے کہ اے لاندھے دی بولی ہے یعنی ہر علاقے دے وچ ایندا ناں مختلف ہئی۔ دوستو اے کریڈٹ ویندے مار عبدالحق سومرا صاحب کوں جنہاں نے ہک کوشش کیتی، ہک کاوش کیتی، ہک سٹرگل کیتی، اوں ہک کٹھ کیتا ملتان دے وچ تاں سمرا پبلک سکول دے وچ اکٹھ تھیا دوستو اتھاں بہوں سارے وڈے وڈے دانشور کٹھے تھئے اتھوں بہاولپور دے لوگ وی ہین ملتان دے لوگ وی ہین لیا دے لوگ وی ہین سارے جھنگ دے سوری اپنا سندھ دے لوگ وی اتھاں کٹھے تھئے اندے وچ میر حسان الحیدری واڑو سندھ توں تشریف گھن آئے۔ اتھاں انہاں نے مختلف لوگاں نے اپنی ہک آراء ڈتی کہ یار ایں زبان دا ایں سارے وسبے دی زبان دا کوئی ہک ناں ہووݨا چاہیدا ہے۔ دوستو انہاں نے مختلف تجاویز ڈتیاں جیندے وچ میر حسان الحیدری واڑو نے وی اپنی یعنی اپنی رائے پیش کیتی تے ریاض انور جیڑھا دائرہ دین پناہ دے ہن انہاں نے ہک قرارداد پیش کیتی اوندا ناں ہئی سرائیکی۔ او جیڑھی سرائیکی ہئی۔ کیونکہ ایہ سندھ دے شمالی سرے دی زبان ہئی تاں انہاں نے آکھا کہ یار ایکوں سرائیکی دا ناں ہی ݙتا ونڄے۔ دوستو سارے دوستاں نے متفقہ طور دے وچ انیس سو ٻہٹھ دے وچ ایکوں ہک باقاعدہ ناں ݙتا اور ایندا ناں سرائیکی پئے ڳیا یعنی ہݨ ساݙے پورے وسبے دا ہکو ہی زبان ہے اور ہکو ہی ناں ہے او ہے سرائیکی اور او ہمیشہ سرائیکی ہی راہسی۔ ایندا کریڈٹ ٹوٹل ویندا ہے سائیں مار عبدالحق سومرا صاحبݨوں کوں جنہاں دا ڄم پل لئیے دا ہا۔ او اے وی ساݙا ماݨ ہے کہ او ساݙے لئیے دے فخر ہین، ساݙے لئیے دا ماݨ ہین۔ دوستو جیڑھا مار عبدالحق صاحب ہین اے انیس سو پندرہ دے وچ لئیے دے وچ ہی پیدا تھین اور اے انیس سو پچانوے دے وچ ملتان دے وچ انہاں دا وفات تھئی ہے اور اے ملتان وی